Chichi Vision a zohtu nan dihlak nan kut kan in tlaih hna nan dam cio lai kan zumh. Democratic Voice of Chin cu February nili zan suimilam pasarih le cheu ah Khuami nan sin kan rak chuak cang lai. Democratic Vazarchin DVC cu zarh fatin in Cawnihni, Cawnili le Zarhtini zan suimilam pasarih le cheu bak ah TTV Zan Channel Lai sawmthum le pariat in kan chuak peng lai. Lai holh tein thawngpang ngeih na duh ahcun DVC zoh mu rak tlolh lai ci. DVC a zohtu nan dihlak cungah lunglawmhnak tampi kan ngei.
Cozah rianṭuannak, hluttaw rianṭuannak, remdaihnak, tlangcungmi hriamtlai hna, zatlang bu hna, khuanu khuapa, tualchung thilcang, nu hna rianṭuannak, pumtling lo hna, fimcawnnak le zaangleknak le hluattaw palai hna aw-an, cozah rianṭuantu upa hna aw-an, ngandamnak le vawleicung thilcang, thawngpang le thawngpang phunphun kha nifatin kan rak thanh lai. Na khuaruah an harter ding thil phunphun he nan sin kan phan hna lai.
Hello, Democratic Voice of Chile nang kut kan in tlaih hna. Democratic Voice of Chin nih aa ṭimi cu rammi caah a dikmi, a felfaimi le a fiangmi ramchung ramleng thawngpang kha nifatin kan thanh lai. Cun ramchung le ramleng in faktthanh an tuahmi phunkip kha nifatin kan thanh lai. Culawng a si lo, thil cang biapi pawl kha live in kan thlah lai. A rauh hlanah nan sinah kan rak phan cang lai.
Hello, dawtmi nu le pa u le nau hna, Democratic Voice of Chin DVC nih nan kut kan in tlaih hna. A rauh hlan ah DVC cu nan sin kan rak phan cang lai. DVC nih nan caah hlalar, video lar, interview thatha, theihkauhnak phunphun Theihtlei phunphun nun cawnpiaktu biaṭhaṭha ṭhanchonak an pe dingmi cauk ṭhaṭha lungthin a lawmhter ding thil phunphun kha kan thlah lai i kan thanh lai. Cu lawng a si lo, ram ṭhanchonak caah khuami aw-an kha mi zapi nih kan theih khawh nakhnga biapi ngaiin kan thanh lai. Nan sin kan ra colh lai.
DVC ah man fawi tein fak than tuah na duh maw? Na dawr thil, na riantuannak, zuar dingmi na ngeihmi thil pawl kha video in fak than tuah na duh a si ahcun DVC ah man fawi tein, na lungtlin ning tein fak than tuah khawh a si. Fak than tuah ningcang a man pawl cu thonghra man, thongkul le thonga man, thongsawm nga man, thongsawm sri man le tingkhat man ti nan um. Tingkhat mannak tam deuh tuah na duh a si ahcun i ceihmai in kan in tuah phiak khawh thiamthiam. Hi fakthan hi local TV channel online le tlakhat voikhat suak thawngzamh caah kan in thlahpiak lai. DVC nih mizapi he naihniam tein rian ṭuanṭi i ram sersiam kan duh. Kan dihlak i tel cio hna usih. Rammi ahopaoh nih zalong tein thawngpang peknak covo kan ngeih kha kan i philh hna hlah usih. DVC cu a rauh hlan ah kan sinah kan rak phan cang lai. Thapetu nan dihlak cuah lungnuamnak tampi kan ngei.
Dotmi nilpa olinau na DVC ah na dor thil na rianṭannak le zuar ding na ngeihmi te bantuk kha malfoy tein fak thanh kan in tuah piak khawh. Fak that na tuahmi cu video in kan in thlak piak lai i na lungtlin ning tein kan in thlah piak lai. Fak thanh na tuahmi cu online le